House of Chiefs. Ne ekpɔ dzia, ye woŋlɔ ɖe afi ma. National House of Chiefs. Gbalẽha Billy Baglago kple eƒe efi klɔba, efi habɔbɔa, wo sign be no gazetteer gbalẽa lé le asi afia. Fifi la menya be mɔlɔ dɔm o. Mɔlɔ dɔ ge o elabe nuyawo le agbalẽa dzia ne megblɔe ne mia vuvɔ aɖo mi. Nu ya woŋlɔ ɖe agbalẽwo dzia, ne mexlẽ na mia, vuvɔwo ɖo mi. Mekawoe le ta dem na wɔna ya o? Atikpo, Harry Atikpo yi ke nye registrar, woyɔ ŋkɔ va yi. Memawoe le ta dem na wɔna ya o. Tɔgbi Sri le eme. Eee, enye ŋukpenanya, nublanuinya be ne ènye efofo alo nènye evidzila alo nènye vifofo ye viawo ɖe wɔ ma, nàlé ɖeka ƒe ta de golo me ale anɔ ƒom kple atsi. Alé ɖeka eƒe ta anɔ asi lilim ɖe dzime nɛ be well done, well done. A- Nye nyemekpɔ fofo aɖeke nenema kpɔ o. Nyemekpɔ wo fofo ame yi ke woagblɔ na be amehea o. Ne nye be nu dzɔ mí yi ɖe egbɔ fia, ate ŋuti ana be fafa nava. Nyemekpɔe le tɔgbui Shrim o. Elabe eƒe nuwɔnawo dzi ŋɔ nam. Míegblɔe va yi be tɔgbui Shrim mesaena agbalẽ na ame aɖeke be nevae ɖo fia o. Tɔgbi agbeshia wu su ɖe yesa ena agbalẽ. Ne eko fia ɖe shia ɖe la ŋlɔ ne be ya ɖo fia, ne eko ne be xo e wo e e installation form le traditional council la kɔa, ne ku tre yia agbeshi awu su yesa ege nu ava dada. Ne meli okrɔ ɖewo lia ɖewo dana form aɖi nɔ dzɔm. I do an order ba me ne sign on his behalf. Leke wòdzɔ hafi wònye tɔgbi sue va deliver glagoa ƒe form sign be wokɔ ɖo fiae. Medze si asi akpɔ ƒe ƒome mo. Evɔ hafi wòva yɛ wòdɔ ma hã, míaƒe nya le tɔgbi awusu agbesi ƒe vɔ ŋu. Yi ke míeŋlɔ agbalẽ ne tɔgbui agbe siwo wusu wòna míenya be enya meɖɔ fia aɖeke o, yemewu nya ŋu o. Enya gale eƒe ʋɔ ŋu kokoko. Eƒe agbalẽ ya, ekpɔ eƒe letterhead ya. Enya gale eƒe ʋɔ ŋu. Míaƒe lɔya bia questionnaire wò search. Enya le eƒe ʋɔnu fifi le dɔdrɔm yi ɖe ŋunya ŋu hafi wole du dzi be yewoyi ɖe efia ɖoƒe be yewova ɖo fia. Efia hã ye me gblɔ be medzɔ le ʋeta ƒe aƒe ma fia o. Wova wɔe le gbe ma fia ɖe heva be yewova fiafia me mi. Leke ƒome nɔ anyi ya ma ɖewo va ɖo na fia le afi bubu va kɔna de asi ne ƒoma na ma nye dzidehlɔ̃mevi o alo ame manyamanya hã, miaxɔe de eme, elabe ame aɖewo li wogbe yɔyowo sesẽ. Oo, ne ƒeta dua, medoa go ne anyinɔƒea, eye medoa go ne tɔgbui zɔmelo, tɔgbui aʋaɖaɖa sro ƒe zikpuitɔ kple amekpekpe mamlɛawo katã. Afie míetso, afie míetso va se ɖe egbea, ee, edzidzi vie. Ye míaƒe Pierre o, eɖe nya yewo katã hegblɔ na mi le gbalẽ dzi. Esesẽ ŋutɔ be egbea vi va ƒo ƒu ɖe afi ya kple susu be ʋetadua nasi ʋetatɔwo katã nasi be ʋetadu ya ʋetaviwo toe, ʋetatɔwo toe. Amedro aɖeke mefia aɖeke tso gava wɔe na mí gbe aɖeke gbe o, ne mía ŋutɔwo míewɔe o. Ne wova, wokɔ ge dzodzo gee ayi wo dee. Ʋeta, ne èlé ŋku ɖe history ŋua, ʋeta le ŋgɔ na ŋlɔwo. Ʋeta va fia ŋlɔ va. Ne enye be ne nègbe alo nègbe yeabia tsi dzi kplim mea, gbalẽwo li màte ŋu afia wɔna be axlẽ o. Aŋlɔ ŋutɔŋutɔwo woŋlɔe be ʋetawo li hafi Yehowa. Tɔgbui ʋɛnya, mía tɔgbui Adavɔŋtsi gbɔ wòva dze le Atsiteti yi ke wonɔ yɔm be Elãgbaho gbɔ wòva dze. Eno gbɔ va se ɖe ta ma ɖo hafi wòho va yi do ɖe tsaɛvi kaka va yi do ɖe alakple kaka va yi ŋlɔ ɖe afi yi wòŋlɔ ɖo. Gake ne èlé ŋku ɖe ŋe ta ŋgbea, kɔƒe me kura hã, eɖɔ ŋu wui. Nuke dzɔ hafi? Edze be mía ƒe taviawo, mía, mía de susu ɖe nuya he gblɔ me le dzi alo mía ɖo susu eŋu. Mía kpɔ ɖe be nuke dzɔ hafi ŋu eta yike li hafi edu mamleawo va yea gbe tsitsi. Susua ɖe tae Mexlẽ agbalẽ aɖewo be ame aɖewo wowɔ wowɔ vɔsasa aɖe le afi ya kpɔ. Nye ame yiwo ke nye ame ŋkutawo le ŋɔta afi ya. Ele gbalẽ me mexlẽ be woƒo fia de amewo le afi ya. Wogblɔ be numawoe na be ŋɔta metsitsim o. Megblɔ na wo be ao ŋɔtatɔwo ŋutɔwo. wogbe be yewo me yewo ŋutɔ yewo nɔviwo lɔ ge o. Wolɔ amedzrowo wu wo ŋutɔwo. Amedzrowo ƒe nuwɔna dze na wo ŋu awu woawo ŋutɔ wo viwo. Ame nenie ya le afi ya fifia? Nenye be mí edze ame ɖe sia ɖe xexlẽ le afi ya fifia, meka ɖe edzi be ninety percent. 90 percent alo 99 percent agblɔ be yedze shem. Ekplɔ ge be yedze shem, yekpɔ ŋkpɔ. Vetafia ko yetsi ɖo. Vetafia wodzi mi ɖo. Mía tɔgbui davɔ ŋutsua eye wòva ɖo veta kple yi me adela mamlɛawoa, wozɔ va ɖo gbɔta. Va no gbɔta. Mía tɔgbi akpo, yi ke nye akpo, yi ke míegblɔ be sakpɔ egbãtɔ, davɔntsi ƒe vi. Yi mee mía katã mí do le. Wona mí nya be mía tɔgbi gã yi ke edogo tso Egipte heva Hekplɔ mí kaka va ɖo teƒe yi ke wòkplɔ mí ɖo hafi eɖe asi ɖa le mía ŋu. Eyɔnɛ be avie zu ha alo avi he. Ne èxlẽ Nɔtse or Ŋɔtse History-a, eŋkɔ ma kpɔ ge le eme. Avie zu ha. Mi miave xlẽe miakpɔ ɖa. Avie zo ɣea dzi lodonu lodonu dzi tsatsu tsatsu dzi davɔntsui davɔntsui dzi akpo akpo dzi nye mama blebu mia tɔgbui biabia mia tɔgbui yawo gbɔmaso mia tɔgbui adoglo mia mama keyawɔ mia mama adadzi mama muwoa mie dzi siwo mire mire kɔgnaizo mie nanawo. Ɖoƒe. Am, wo ame aɖewo le míaƒe anyigbawo dzi le ƒeta afi ya. Míewɔ ɖe kple wo ɖeke o. Míexɔ ge le wo si hã o. Ele wo si elabe wo hã woƒe nuɖuƒe ma. Wo fofo ƒe nuɖuƒe. Ta míate ŋu agblɔ be míexɔ mele wo si gbe aɖeke o. Gake ezikpui aɖe etɔ mee wòdona tsona. Aŋlɔ nyigba dzi ɖe mele abe blunyigba dzi ene o. Nyɔnu meɖua fia ɖe black stool dzi o ŋutsu ye ɖuna fia ɖe dzi neva ɖo afia ɖe be ƒomea meva kpɔ me wòaɖo fia o ɖe ɖewo nɔ anyi gblɔ nɛ bena ɖe ame mele mía si o mía tɔviwo ame mele mía si o míaɖe míakɔ nɔvia kɔ ɖoe gake hã ya dzɔdzɔm ɖe asi akpɔ ƒe megbe ɖe ameawo medo go tso nɔme hã na asi akpɔ hafi wobe yewo fia ɖum ɖe asi akpɔ ƒe zikpui dzi o Medi be ʋetadua nasi anyagba be Believer Glagoa, Nelson Kofi Glagoa, menye asiakpɔ ƒe, medo go tso asiakpɔ ƒe ƒome o. Ye ma zikpuitɔ gblɔ na mi be nenye be wò be yeaɖia tsi dzi be nyateƒe vavã be yedo go tso ƒomea mea, neva Kɔnuwo li míawɔ ne do go tso ƒomea vɔ, me sia me nakpɔe. Enyae ya, ekpã, court nya ɖeke megale ŋu o. Bribe xɔxɔ ɖeke megale ŋu o. Tso ga vɛ, tso hi vɛ mele ga le ŋu o. Ega ya gblẽ ge mía la, me, megbɔ su ge mafia ɖeke de ge o. Ega yiwo gblẽ míele fifia atu dziƒoxɔ kura o. Tso 2016 kaka va se ɖe fifia, atu dziƒoxɔ. Eya ta medzi be magblɔ na mi be eŋutsɔhea believer glago gagbɔ ɔ, wogava tu dam le aƒea me. Menya be ʋetatɔwo be o, eŋu ya asi akpɔ ƒe meŋu ye ta meka mi o. Asi akpɔ ƒe meŋu ya meka mi o, meka mi o. Ne ebe meka yi o, meka yi o ʋu kekekea, egbɔna ka ge. Egbɔna ka ge? Tso tamea ka ko ŋue adzɔ fifia 2016 a? Nenye be ame aɖee menyea, nenye mía tɔwo alo míaƒe ame tsitsiwo alo ɖeviwo katã le mía ŋua, ƒomea katã, ne míeɖe wo ɖa le aƒe me by force, menye be míate ŋu aɖe believer glaglola le míaƒe me o. Ne policiwo va míegblɔ ge na wo be míaƒe mee míele, woate ŋu alé mía katã kura akɔ yi ɖe mía. Woga asi ɖe ke mía ŋu míegbɔ ge alo meke ya yi ɖe kpo wo gbɔ kpɔ o. Mara yi ɖe kpo wo gbɔ kpɔ. Eh, gbɔ ge fifi ya se agble be woɖe asi ɖe le ŋu. Gake afi ya me le ɖi. Eh, nye hã me de sukua ɖe. Me dze se sea. Mala fia kɔmanda te yɔna gblɔna be, "Hey, wo be viwo wɔ leke?" Be kɔmanda, etsɔ ɖeka me wo ɖo ge ɖe gbɔ. Enya yi wo gblɔ ne mi. Woɖo na wo ɖa. Woyina, wokplɔ kɔmande wonɔna anyi. Nu ke miewɔ, ok. Ne kɔt nye wobe nu yi ɖe kɔt. Míenɔna kɔt for several times, several years. Míegale kɔta up to now. Yidzi nane da ɖe mía dzi. Ta nu ke dzɔ be eh, enya ke le ʋu afiatsogbalẽ aɖeke mele mía si o. Be enya ya míekɔ ɖe amedzrovihawo ŋua, yewotsɔ fia ne mí o. Nyɔ míesie kpɔ. Menɔ ge menɔ e, fafa radio sem. Mekpɔe be wobe wove gazette ame aɖe le dzo dze. E, wo fiaga ʋlim wove gazette ame aɖe ɖe ame aɖe ŋuti. Metsɔe be ɖo dzidzi le nye aƒe gbɔ awu, gake hã ete ɖe nye aƒe ŋu awu ale yi ke mebui. Enyia ko magblɔ ne ʋeta vi dzidzi ɖe sia ɖe gba ye nye be megagblɔ be meka yi o. Megagblɔ be meka yi o. Menye nya aɖe gbɔm tso Ashiakpɔ ƒe aƒeme ŋu ɖe. Ɖo to nàsi. Ɖo to nàsi. Gblɔ be yeanɔ afi ma yeasi be ne yeasi kple to. Megagblɔ be ame kae o. Etsɔ wo hã gbɔna ve ekɔ ga tu xo ne viwoe. Megagblɔ be ame kae o. Ne ke mia katã woƒe ʋeta ƒe nyonyo ɖe, ne ke mia katã. Gbalẽwoe mekɔ ɖe afia godzi. Eya le afia, etsɔ ɖeka ye meɖo Kumasi. Kumasi ye mexo gbalẽ etsɔe tsɔ. House of Chiefs, ne kpɔ dzia, ye meŋlɔ ɖe afi ma. National House of Chiefs. Gbalẽ hã Believer Aglago kple eƒe efi klɔba, efi habɔbɔa, wo sign Be no gazetea, gbalẽ alea le asi afia. Fifi le menya be mɔlɔ dɔm o. Mɔlɔ dɔ ge o, elabe nuyawo le agbalẽa dzi ne megblɔe ne mia, vuvɔ aɖo mi. Nuyawo ŋlɔ ɖe agbalẽwo dzia, ne mexli na mia, vuvɔ aɖo mi. Mekawoe le ta de na wɔna ya o? Atikpo, Harry Atikpo yi ke nye registrar, woyɔ ŋkɔ va yi. Mamawoe le ta de ne wɔna yawo. Tɔgbi sri le ma. E enye ŋkpena nya, ŋblanyi nya be ne enye efofo alo ne enye evi dzi la alo ne enye evi fofo ye viewo dze wɔ ma na le ɖeka ƒe ta de golo ma le anu ƒum kple atsi. Ale ɖeka ƒe ta anɔ asi lili me dzime nɛ. Be well done, well done. Nyemekpɔ fufu aɖeke nenema kpɔ o. Nyemekpɔ fufu ame yi ke woagblɔ na be amehea o. Ne enye be nu dzɔ mí yi ɖe egbɔ fiya, ate ŋu ana be fafa nava. Nyemekpɔe le tɔgbui sue me o. Elabe eƒe nuwɔnawo dzi ŋɔ nam. Míegblɔe va yi be, tɔgbui sue mesãe na agbalẽ na ame aɖeke be neva yi ɖo fia o. Tɔgbi agbe shia wu su ɖe ye sa ye na gbalẽ. Ne eko fia ɖe shia ɖe la ŋlɔ ne be ya ɖo fia, ne eko ne be xo eh, wo eh, eh, installation form le traditional council la kɔa, ne ku tre yia agbe shi awu su ye sa ye ganu abadada. Ne me lio kura ɖo lia ɖo dana form aɖi nɔ jɔm. Aɖo ne order ba me ne sign on his behalf. Leke wòdzɔe hafi wònye tɔgbui sue va deliver glagua ƒe fɔm sign be wòakɔ ɖo fiae? Medze si asia kpɔ ƒe ƒome me o. Evɔ hafi wòva yi wòtɔ ma hã, míaƒe nya le tɔgbui Awusu Agbesi ƒe vɔ ŋu. Yi ke míeŋlɔ agbalẽ ne tɔgbui Agbesi Owusu, wòna míenya be enya meɖɔ fia aɖeke o, yemewu nya ŋu o. Enya gale eƒe ʋɔ ŋu kokoko. Eƒe agbalẽa, ekpɔe eƒe letterheadia, enya gale eƒe ʋɔ ŋu. Míaƒe lɔya bia question eye wò search. Enya le eƒe ʋɔ ŋu fifi le edɔdrɔm. Yemewu nya ŋu hafi wole du dzi be yewoyi ɖe efiaɖuƒe be yewova ɖo fia. Efia hã ye ma wogblɔ be medzɔ le ʋeta ƒe aƒe ma fia o. Wova wɔe le gbe ma fia ɖe. Heva be yewova fiafia me mi. Leke ƒome nɔ anyi ya ma ɖo wova ya ɖo na fia le afi bubu. Va kɔ na de asi ne ƒoma. Na ma nye dzide hlɔmevi o alo ame manyamanya hã mi axɔ ya de me. Elabe ma ɖo li wogbe yɔ yewo sese. Ŋse le yewo shi. Awu ama ɖewo, ega le yewo si, ta yewoate ŋtsi atutu afɔ ɖe mia ŋtsi. Aa womete ŋtsi vava ge nenema o. Meva ge gba va tsɔ o. Billy Vaglagoa ta ɖu fia ɖe xia ta nɔ fima. Míegblɔe be e, tɔgbi Yesura ta kpe zikpui ne e, Billy Vaglago faa. Zikpuia fia meɖesiaɖe koe kpam. Zikpuia fia meɖesiaɖe koe kpam. Wo kpa me ɖom gbe sia gbe. Ta ne nye bu be believer glago ne ɖu fia kokokoa, ne kpe zikpui ɖe wɔ dzi teƒe aɖe ɖe ne wɔ nɔ. Wɔ dzi ŋkɔ bubu atsɔ nɛ. Because ŋkɔ ma ɖe menye medroviwo ŋkɔe o. Menye menye woƒe ŋkɔe wonye o. Ta eh, medzi be mana edua nasi egba be gazete ya Believer Aglago va gbɔgblɔm be wona yea. Hadze wò ɖa. Eɖadze. Edo go dzata ekpɔn ekpɔn gblɔm wole edo goe azɔ. Nye nuwɔƒea, nye meka ɖe edzi be ame geɖe do go ŋkpɔ o. Wova afia kpɔ. Nye me dona go kakaba o gake nu enye nu wɔna se ge. Nye kpakple mi do go ebe yetso e klikɔ e nye hã metso ŋeta. Ŋeta viwo didi wome nye. Nye me eyi kɔ ge kpo kɔ ge gbe aɖeke be dekɔ kple Believer Glagoo. Eh? Mebe ɖe nyemekpo kɔ ge ako yi ɖe believer glago ŋuti o. O, oh, nenye be ɖe mema tso kpo kple yi ɖe believer glago ŋu, miata stop believer glago le aƒe ma me ɖe. Alo mi nya? Ah, mia ŋutɔ miaƒe mee. Tso, leke gbɔdome vi, leke, leke medro vi fia kpɔdo mi mɔ dume vie. Ah, leke wɔ medro vi ne gbɔna ve kpɔdo mi mɔ fia ge nyanya.

Megbɔna ma, ma, ma, ma, makpɔ question number na mi. E, e, e, e, enye ŋukpenanya. Wobia tɔgbi sri bena ɖe enya aɖe ɖo le ʋɔnu. Question number three, is there any case pending against the chief? Wokɔ fɔm ya ne wobe no no fi le fɔm ya, no sign fɔm ya elabe afi wɔ gazette wa, edze be me ya nye president of The Traditional Council a, edze be wòasãe hafi wɔ gazette o. Ye wobia bena, Enya aɖe ɖe wòle ameya nèva be yeaha gazette ɖe? Enya aɖe ɖe wòle eŋu le ʋɔnua? Ebe, No. Ebe, Ao, nya aɖeke mele eŋu le ʋɔnu. Esãe koe me signature gbabaa tu dzi gli. Enya ŋkɛawo mi le ko eyi wɔ gban la sa mi ɖe ye ŋtɔ ɖe sese le lame ke vani sese le lame ke vani be mi yawo mi le ɖe menye menye hlɔ ŋui yawo mi la aɖo menye hlɔ ŋui ma wo mi la miaƒe lɔya ŋlɔ gban le ne gban la le afia

Yeku gɔme be enye hele ʋɔnua? Wogblɔe, Gɔmesese va, afiatsotso va hafi wòyi ɖe wɔna mawo dzia? Ɔ, gbalẽa le kɔ me. Gbalẽa, ele kɔ me loo. Ye wokɔ gbalẽa vɛ nɛ be newɔ gazette na ame aɖe. Mekɔ nya ɖe ŋuwò le ʋɔnu. Ɛ? Mekɔ nya ɖe ŋuwò le ʋɔnu. Nye kpakple wò míeʋɔnu dem. Ne nènya be yeƒe nya nya dzɔdzɔe ɖe, ɖodze be nàto amewo megbe alo nyatɔwo megbe ave noɖokuiwo legitimize ma. Ɖodze be nàto enya megbe atɔ nuwo dzi be ne wosa agbalẽ nɛ axe bribe be ɖe ne wo gazete ya. Ne yɔ tsikpo egblɔ ge ne wo ne wo gazete wo meɖe fia be nenye fiagã o.

Eyi mieɖo National House of Chief a, woƒe gblɔ the same thing be ne ele be wo gazette wo meɖo fia be ne nye fia o alo ne nye efia ɖe ƒomee ɖo nɛ. Wo gagblɔe ga do do kpe dzi na mi be fia ɖe ƒome mee wodona tso na. Ƒomee ɖo na fia. Government meɖo na fia nam o. Nenye wo ɖo fia vɔ ɖe, ye government agblɔ ge be okay o oh, ƒomea be ye ɖo ke yewo ne eɖa asi ɖe dzi nɔ. Gake eto ƒomea megbe, eto ʋɔnua megbe. Eo nye magblɔ be to ʋɔnua megbe wole abe ʋɔnua me wole ʋɔnua dzi me wole ʋɔn. In fact, tɔgbi kpatamia the paramount chief of Batɔ traditional area. I'm very, very much disappointed in him.

Le mía le ŋɔŋua ɖe, efiɔ ame tɔn ye le ŋɔŋua dzi, tɔgbi gbogbo lulu tso vakpo, tɔgbi ayim tso e, e, e, etso eho, eho ƒe e, dua ɖe le fã meŋlo dua ŋkɔ vevie. Ha, hafi tɔgbi kpatamia tso batɔ. Wɔwoe le míaƒe nya dzi, fia wɔme tɔn ye le míaƒe nya dzi. Hafi lɔya le dome no. Ta nenye be nya ɖe dzɔdzɔ me yewo kpɔ be mowo te enya Enyaya gblɔm wole mesɔ kple esea oa? Lɔya ta do ge ɖe wo gbɔ gblɔ be, Ao, ale ma miegblɔ mee ɖi. Me nenem wòle me esea gblɔ be ale. Ke wogbugbɔ va esea gbɔ. Me ma, woame etɔ̃ ma ye no nyaa dzi. Enya le ʋɔnu. Enyae míekɔ yie míegblɔ be ne woɖo asi believer glagoa dzi ante wogblɔ nya vɔ alo míewu nya ŋu vɔ na ame yi ke ame yi ke dze ne fia Wɔkɔe nɛ. Wobe ao, yewomasi ɖo ge akpa ɖeke dzi o. Yewomasi ɖo ge dzi, yewomasi ɖo ge dzi o ta uh, nye vava mi vɛ no dɔ wɔm. Ye nye ƒe lɔya be ao, leke fia ve nɔ zikpui ɖeka dzi? Medze bɔ nɔ nenema o. Yewogatrɔ ga yi ɖe kɔta. For a review, ne wova review afia be wò ŋutɔ nye ya judgment ya nèwɔa, lé ŋku ɖe eŋu nàkpɔe be nu ya egbɔna ŋugble ge ta nàgbugbɔ nàtrɔe. Alee wòdze be wòanɔ nanɔ nenema. Ye míaƒe lɔya gblɔ na wo be ɖe ao. Eye wònye be míeva be ne woɖo asie believer gla goa ɖeka ko dzi ɖe, ke ɖe womahi susu ma tae wo be yewomasi ɖo ge le ye hã dzi o. Ke ne enye nenema ɖe, ɖo asie akpawo kple evea dzi. Fifia míawo míele kpekple ɖu be ɖe míate ŋu tsã adzɔ ne gblɔe nya vɔ ɖe.

Ne èlé ŋku ɖe agbalẽa ŋua, wobia biabia aɖewo le gbalẽa me bena ɖe efia ya teƒe nèva xɔxɔ ƒe ɖo ɖe ŋkɔ ɖe hã. Ʋetatɔ, ne le ʋeta ye nèdze ʋeta ye nèbe yenye ʋeta vidzidzi ye nèdze si wò fia be eƒe fia gã nye ya, atlisia dze be nàdze si eƒe ŋkɔ. Edze si be nàdze ŋkɔ hafi ŋkɔ ye le asinyea, meka ɖe edzi be ame geɖe le afia dze si. Ŋkɔ ma si la megaŋlɔ nɛ ɖe agbalẽ me ye efiaɖolawo dze se ŋkɔ ma. Efiaɖolawo wodze se nye ŋkɔ, nye private name wodze se. Ta nenye be ye wobe yewoaɖo fia ɖe fifia, wodze se ame ma, ame ma dze sem. Ne nye megali o gbea, edze be ame ma yi ne wòbe yeawɔ gazeta, edze be wòbe yeayɔ nye ŋkɔ tututututu. na Mawu. Le nyateƒe me, tɔgbui gã asi akpɔ atɔ̃lia ƒe ŋkɔ ya wòve aŋlɔ nɛ ya, ne èkpɔe edzi adzɔ wò. Míegblɔ be na mi be amehawo medo go tso ʋe ta o. Mu eŋlɔ ɖe history me be eƒe history me be yaya wodzie ɖe akotia. Akotia wo djie ɖo eyi fofo tso klikɔ akotia yi nɔ kaka de school LA something something school eva yi ɖe Accra academy or so va yi ɖe UCC afi fifia yi dɔ wɔm as a lab technician lab technician me mo ne mi ɖe kɔdzi wo nɔ ʋɔ ɖe lãme ne mi ehe dɔ ma yi nɔ wɔm meŋlɔ ɖe agbalẽa me hafi aɖeke be yi tso ʋɔta o lo Meŋlɔ ɖe eƒe gazette gbalẽwo be yewɔa, document yi katã le afia. Meŋlɔ ɖe ɖeke me be yetso ƒe ta hafi aɖeke o. Ebe klikɔtɔwo ye nya. Ebe klikɔ yetɔwo ye nya. Meŋlɔ history aɖeke hã to link. ʋeta you know ʋeta story ɖeko va yi gblɔ be ye tɔgbui nye blebu ye mía tɔgbui menye blebu o mía mama nye blebua mía mama blebue. Nye mama blebue. Ne me sia me lɔ̃ me sia me me ka ɖe edzi me mia katã le afia mi dzesi do tɔbi. Mi dzesi do tɔbi le ƒetadu ya me. Mi vɛ bie do tɔbi bena ɖe blebu ɖe ema ma ya ɖo tɔgbi ya. Me ma me lɔ̃na enya gbegble o. Egblɔ ge ne mi be yi me dzi be ya ku o. Yi me dzi be ŋɔliwo ne wu o. Egblɔ ge ne mi be yi mama. Wo tɔgbi ya Eye nye ku tse nyɔa. Tso Togo voga va dze mía tɔgbi gbɔ. Etso mía tɔgbi ble mía tɔgbi blebu ƒe vi nyɔnuvi. Edo fue. Evi gbãtɔ dzi go la ye wòtso ŋkɔ nɛ be dzre le gama. Edzre le gama ʋegbe ŋkɔ ya eh, míaƒe ŋkɔ ya aŋlɔ aŋlɔ gbe ma. Dzre le gama míaƒe gbe ma. Edzre le gama dzre le gama history eye wòdo fue mía tɔgbi ƒe vi nyɔnuvi blebua. Wona wònya be ne yi wode, ne woɖe srɔ̃ kɔ alo wokplɔ srɔ̃ vɛ fia de ta ne yi wode ne wòvɛ dzi viɖe afima wògblɔ no be ɖe edzre le gama edzre le gama ye va nye ŋkɔ va tsi evia si via gbãtɔ si dzre le gama ye koe yi koe mi ŋlɔna ni hã eƒe ŋutɔ ŋutɔ ƒe ŋkɔ gɔ hã ebu dzre le gama yi nye ŋkɔa. Ta egbe nenye be ye believer glago hawo va do wo tɔgbi wo tɔgbi ma ke kutsi enyo ma kea ewo du yi ɖe togo ey eyi ɖe eklikɔ gabie ŋu ne mi dze se fia ɖe le eklikɔ yɔna be gabie ŋu ye ma ƒe mo yi be ɖe gave do fo via afa kala wonya ya afa kala wonya afa kotoku kɔ ɖe ta ne wonya gave nka va fuma gave do fo via

Ye gbɔgbɔm ne migba be ye fia ɖu le bili asakpɔ ƒe zikpui dzi. Medze sie naneke o. Interesting le asakpɔ de asakpɔ de fourth. Asakpɔ de fourth mia katã miedze sie. Raja ye nye eƒe ŋkɔ na nickname. Ewɔ ewɔ eƒe gazette in 1966. Were shocked.

Esia ta ee, medi be mana mi anyagbagba bena ɖee. Gbã, medi be magblɔe na mi be, Mikplɔ mia viwo, mia viwo nayi suku. Mide mia viwo suku. Ne mèga naneke, mèga nu ɖum o hã ɖe, ne ekee nonom nèle hã ɖe, nu ka nu nàdze agbagba viwoa nayi suku? Ne mede suku oa, aleka ko wògbɔna dzɔdzɔ gea? Ame manyamanyawo, wogbɔna aƒeme nɔ ge ne mi, agbe aƒã ne mi, agbee ne mi gudugudugudu, abe ale wòdzɔm ɖe asiakpɔ ƒe medziegba ene. Mi ame yiwo ke miegbe be yewoma ƒome te ge ƒo ƒu o, midze agbagba miayi back, midze ƒometakpekpewo wɔwɔ. Ne mieyi ƒometakpekpewo wɔwɔ mea, ame aɖewo gage ge ɖe ƒomea me, wogbã ge. Ame ɖeka ko wogbɔna kpɔkpɔ ge axe fe nɛ. Ne wònya ɖui eme be le fuu kɔ evɔ. Eɖe asi mamlɛawo ŋuti. Egblẽ o, enyo o, oo. asi akpɔ ɖi. Three uh, paternal uh, uh, uh, uh, families koe le si. Gate wɔme etɔ̃ ye koe le si. Biabia, yawo gbɔmaso kple adoglo. Asi akpɔ the third, asi akpɔ the fourth, asi akpɔ the fifth. Wo katã adoglo mo do la. Nya sɔgbɔ, nya sɔgbɔ ye nye eƒe e, e, e, private name. Nya sɔgbɔ, asi akpɔ. Nya sɔgbɔ, asi akpɔa, adoglo me wòdo go le. E, e, e, ame blebua ɖe, blebua, blebua, evi ɖe, evi, evi ɖe, ŋutsuvi ɖeka pɛ wòdzia, nyɔnuvi ya wònye, mígbɔgblɔ mía mama, ŋutsuvi ɖeka pɛ ko dzi.

Etɔvi ɖo ɖe atɔvia? Etɔvi ɖe atɔvia? Etɔvi ɖe atɔvia? Elabena kpo ƒomea ɖewo te ɖe wo nɔnɔewo menye long generation o. Etɔvi meɖe atɔvi o. Ye nenye be wofia shigbe ɖe gea, wokpɔna ƒomea me. Meke te ɖe ƒomea ŋua wu? Meke te ɖe ƒomea ŋua wu? Wotsɔ ɖe nana ma. Ta nenye be egbea ye amehewo va do gbea be Fifia wova wova grade wova wova gate bubu create mu kura. Mo be yo wo ŋutɔ wova create gate bubu ko ma ɖe kɔ da ɖe me be ŋmɛ dzɔdzɔ me ma. E ta en nye ma yi ge fu me dzi ma kpe ɖe afia. Be gbalẽwo katã wo le afia dɔkumentiwo katã wo le afia na me ke hiã ne ya. E mi fotokopi wɔ ge na ma. Miakpo nuhiwo ke miaƒe fiawo mehewo ke government da ɖe regional house of chiefs traditional council national house of chiefs be ɖe ne woadzo agbo ma ŋu kple su be ne wɔna yawo ƒe ɖe dzi be yeayi dzia woate ŋuti aɖo asi dzia wɔme mawo wɔwo vɛ tso nyemenye ho neniwo xɔe o ehoe wo xɔa wodzɔ ge wo gamewo katã dzɔ ge wo mo e miebe ne woko gamewo ne gatɔ elabe asiakpɔ ƒe zikpuia míede míede ga ɖeke ɖe edzi dzram o. Míede ga ɖeke ɖe edzi ɖe edzram o. Nyenya se ma. Míede ga ɖeke ɖe asiakpɔ ƒe zikpui dzi dzadzram o. Ta ne ame aɖe be yeaƒlia, it's not for sale. Míata kpe zikpui bubu nɛ loo alo wòava akpe bubu aɖu fia ɖe edzi. Gbɔdometɔ ɖe meɖoa fia.

We will not allow that to happen. Ne ame aɖe edo go secondary school ye miekpɔ be eƒe eƒe gbalẽ epass wòdze be wòyi university miekpɔ ga miaƒle fɔm wɔyi suku o miyɔm kaba. Who does not like to see these things happen?